Хәерле көн, дуслар! Бүген без сезне Шәтке мәктәбендә урнашкан Туган як музей белән таныштырып үтәрбез. Бай тарихы булган Шәтке авылы музее оештыру ул элек-электән килгән теләк иде. 2006 елда укытучылар һәм укучылар тырышлыгы белән музей ачылды. Анда әһәмиятле фотосурәтләр, хатлар, документлар, китаплар, тормыш-көнкүреш әйбертләре, атрибутлар һәм башкалар урнаштырылган. Тарихны өйрәнү Музее алты бүлектән тора, авыл тарихы, мәктәп тормышы, колхоз тарихы, сугыш чоры, Шәтки хоккее, спортка багышланган, туган як табигате. Сәяхәтебезне башлыйбыз. Авыл тарихы Казан ханлыгы чорына барып тоташа. Аның халкы өч нәселдән чыккан дип фаразлана. Бу нәселләрнең берсе Янгул усмаклар. Бүгенге көнгә кадәр гомер итүче Сәйдәш Янгуловлар, аларның варисы. Элек-электән авыл мәчетле һәм мәдрәсәле булган. Совет власть урнашу белән Төзелгән авыл советында озак еллар эшләү дәверендә халыкка төрле яктан бик нык ярдәм күрсәткән Залялов Кыям абыйлар, Игъбатҗанов Фархулла абыйлар, Закирова Хәмдебикә апа, Шәриф Шәшиләр һәм башкалар исемнәре халык хәтерендә бүгенге көндә дә саклана. Бу бүлектә туган ягының хезмәт сөючән халкына, табигатенә, үз әсәрләренә дан җырлаган язучыларыбыз Сәйдә Зыялы, Турисам Хәсәнов, Нурулла Габдуллин турында материаллар тупланган. 2001 нче елда туган як табигатен өйрәнү өчен кирәкле булган һәм экологик яктан сакларга ярдәм итәргә кирәк булган объектларны барлап, экологик сукмак төзедек, аның һәр тукталышы белән халык таныш булсын өчен дип щитлар ясап куйдык. Мәктәбебез КФУ белән тыгыз элемтәдә тора. Аның белән берлектә семинарлар, конференцияләр үткәрү матур традициягә әйләнде. Авылыбыз матурлыгына, халкының табигатькә карата булган аңы үзгәрүгә бу Традиция бик нык ярдәм итә. Шәтке авылы биләмәсендә биш колхоз оеша. Сугыш беткән елларда колхозга беренче ХТЗ тракторы кайтартыла. Бу вакытларда колхоз өлешенә бик зур өлеш керткән, 40 елга якын колхоз рәисе булып эшләгән Залялов Фаяз Җәләевичның хезмәт чоры башлана. 1970 нче елда авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерүдә зур уңышларга ирешкән өчен Владимир Ильич Ленинның тууына 100 ел тулу уңаеннан Колхоз, КПСС үзәк комитетының, ТАССР Югары Советының, ТАССР Министрлар Советының, ВЦСПСның мактау грамотасы һәм күчмә кызыл байрак белән бүләкләнә. 42 колхозчы юбилей медаленә, ә хуҗалык рәисе Кыям Җәләлов Ленин орденына лаек була. 1985 нче елда колхозыбыз кассасында барлык чыгымнарын каплаганнан соң 1 миллион 250 мең сум акчасы булган миллионер большевик колхозына әйләнә. Туган як авылына һәрвакыт ярдәм итүче шәхесләребезнең берсе ТСР Югары Советы рәисе булып эшләгән Низамов Сәлах Низам улы. Ул 1954 елда хуҗалыкка килеш материаллар һәм техника алуда ярдәм итә. Аның булышлыгы белән авылга беренче ГАЗ-51 машинасы кайта, авылга электр кертелә һәм күчмә электр станциясе кайтартыла. Игенчелек, терлекчелек тармагында уңышлы эшләгән ике Ленин ордены, Тугыз Хезмәт Кызыл Байрагы орденына лаек булган колхозчыларыбыз бар. Шуларның берсе, игенчелек өлкәсендә күп ачышлар ясаган, озак еллар агроном булып эшләгән Татарстанның атказанган агрономы Шәйхетдинов Сабир Гафур улы. Ул игенчеләр нәселеннән. 30 елларда Шәйкә авылында агач бурадан мәктәп бинасы төзелә. Бу вакытларда монда мәктәп мөдире булып Бәхтияров Әхмәтвәли, Надыр Шингали, Җәләев Галиләр эшлиләр. 1951 елдан директор итеп Сергей Петров билгеләнә. Бу вакытта мәктәптә 300 гә якын бала укый. Ун класс комплект була. Балалар күп булганлыктан, дәресләр ике сменада алып барыла. Ә 1960 елда мәктәп сигезъеллык итеп үзгәртелә, остаханә салына. 1980 елда кирбечтән Яңа мәктәп бинасы төзелә. Һәм 1984-85 уку елында башлап мәктәп директоры итеп Ибушев Александр Алексеевич билгеләнә. Һәм Шәтке мәктәбенә урта мәктәп статусы бирелә. Менә бу бүлекнең өлешендә төрле елларда чыгарылыш укучыларының альбомнары тупланган. һәм шәхси экспонатлар. Шәтке авылында 1968 елда авыл мәктәбенә яңа гына физкультура укытучысы булып кайткан Алмаз Җәләев абый тырышлыгы белән хоккей уеннары башланып китә. Беренче елларны бу мәктәптә уздырылган чемпионат, монда 6-10 команда катнаша. Һәм аңа 1973 елда Гром дип исем кушыла, ул район чемпионы исеменә лаек була һәм шул ук 73 елда Балтачта үткән республика зона ярышларында катнашып, 3-нче призлы урынны яулый. Гром командасы 1982 елда республика финал ярышларында 3 тапкыр катнаша. Аннан соң да Өч тапкыр катнашып, алты мәртәбә республика чемпионы исеменә лаек була. Бу бүлектә Бөек Ватан сугышы, Әфган сугышы, Чечен сугышы һәм э, махсус хәрби операцияләрдә катнашучылар турында мәгълүмат тупланган. Бөек Ватан сугышына безнең авылдан 189 кеше китә. Шулар арасында 108-е һәлак була. Бары тик сугыштан 81 кеше генә җиңүчеләр булып туган якларына әйләнеп кайталар. Бүгенге көндә сугыш ветераннарыннан безнең авыл җирлегендә бер ветеран исән. Шулар арасында дүрт кызыл йолдыз ордены кавалерлары бар. Күбесе медальләр һәм башка орденнар белән бүләкләнгән. Шулай итеп, Туган як музее мирас һәм традицияләр саклаучы, милли үзенчәлекләрне ныгытучы үзәк кенә түгел, мәдәни Кыйммәтләрне буыннан-буынга тапшырырга, белем бирү процессында катнашып, патриотик шәхес формалаштыруга ярдәм итә.